Dostlar Titanik filmi diýlende şoň içindäki sazlardan seslerden aýryp gözeňize getirip bilýäňizmi? Menä gözeňime getirip bilemok sebäbi şol üýtgeşik duýgyny berýän şo seslerdä. Häzir men sorasam Titanik filmindäki aýdym diýsem dessine hemmäňiz Selin Dion diýersiňiz şo zenan gözeňize gelýändir. Ýöne dostlar, Selin Dion film gutaranyndan soň şol titrindäki pop hit aýdymy ýerine ýetirýär. Şondan öň filmiň dowamynda hiç bir ýerinde Selin Dionyň sesi ýok. Kinodaky şo üýtgeşik owaz badyr. Ana, şol sesi düýbünden başga bir zenan ýerine ýetirýär. Irlandiýaly aýdymçy zenan Sisiliň sesi. Men şu taýda gidjek bir wakany gürrüň bereýin. Aslynda kinoň dowamyndaky ses üçin aýdymçy zenan Enya haýyş edýärler. Enyany tanamaýan bolsaňyz belli bir hit sesi bardyr şoň ine şu. Ana, şu zenan teklibi kabul etmeýär, otkaz etýär. Ondan soň birnäçe sesleri gözläp başlaýarlar we gezek Sisilä ýetýär. Haçan-da Sisili barlap görenlerinde şeýle görkezme berýärler, Göz öňüňe getir, seň ömrüň manysy bolup duran söýgi buz ýaly suwda ýitip barýar. Ana, şo sözi eşidende ýaňky owaz döretýär. Özem şol çista improwizasiýa diýýär, şo taýdaky birinji gezek edilip görlen zat. Kinoň dowamynda-da esasy duýgyny berýän ýaňky ses. Häzirem diňlämde meň ennam jümşüldäp gitýär şo sesi. Ýöne hemme şöhrat Selin Diona geçýär. Şeýle bir ulanyp bildi-dä şony, şu Titanigiň aýdymyndan soň Selin Dion nomer adin aýdymçy zenanlaň birine öwrüldi. Dünýäň ýüzünde iň bir prodawaýmy, iň bir gymmat geçýän, görlüp-eşdilmedik emläk gazandy şu Titanikden soň. A Sisiliň bolsa ady daş Titanik filminiň posterinde-de ýok. Ol oňa örän sada bolup, düşünmän däl-de, özi islänok. Titanik çykanyndan soň, şuň sesi üçin Golliwud awa çykan ýaly iş bolýar, şony ulanjak bolup. Hatda Wlastilin kolets filmede şuň sesini ulanjak bolýarlar. Ýöne ylalaşyga gelmeýärler. Häzirem Irlandiýada ýaşaýar, Amerika göçüp barmaýar.

Eşitýäňmi dost? Görüp-de diňlemedik bolýar görýäňmi? Näme? Men diýýän, maňa iň gowy bloger diýýärler diýýän.
Aý ony hemme kişä ýazýandyrlar-a. Kerime-de ýazýarlar.
Beh. Görübaý begeni bileňok-aý-a. Uý senem aun bir reklamada hindi aýdym aýdyp masgara bolup ýör ekeniň.
Maskaram dos şol. Henize çenli maskara diýibä ýazan ýok. Nämäň hakyky maskaradygyny aýdaýynmy men? Mhm. O gün bir maşynyňa reklama etdiňä. Niriňkaý şol?
Ýadyma düşenok. Reklama etýän zadyňa düşünýänsiräp, nirdendigine düşünmän mahabat etmek, ana, şol masgara. Men çaýa seredip geleýin.
Şulam mana bir hundan bärsaý bar oňarýan zadlary iki sany kino gürrüň bermekle.
Beý diýseň ýalňyşarsyň dost. Kino barada gürrüň berýär, görülýärmi? Görülýär. Interwýulary, gepleşikleri görülýärmi? Görülýär. Kino üçin rolik edýär. Görülýär. Ýöne bir zatlar alyp gürläp goýsa, ony ma bir giden ulanyjy alyp, şony trend edýär. Sen näme edýäň? Sen bolaýma o diňe kino üçin rolik edip bilýän.
Aý how o zatlaň bary biderek la ýüregiň ak bolmajak bolsa. Öý dost ownam a sen klubda görüpdirler.
Ondan? Aý görüpdirler da şu taýda. A görenlerine näme barylmaýan ýermi dost o taýy? Ýeke baryp ýeke gaýdanrynda.
Yo barylmaly däl diýemokla, ýöne köpüň adamsy bolup, şon ýaly ýerlerde aýlanyp ýörseň bir hillämi?
Hawa, sen näme etdiň onda şo gün? Eý, men bilýän şo gün kim bilen näme edenini. Aýdaýynmy?
Gerek däl dost, hemme kişem bilýä ony.
Aý, garaz adam boljak däl-ä siz.
Adam bolman näme edipdirin dost? Ilden çykyp hiç zat edemokmykam diýýän. Iň gorkunjy nämedi, köpüň öňünde ýolbars ýaly bolup gezip, gijelerine-de syrtlan bolmakmyka diýýän.
Aý siziňkä baram, pis-pis tapar diýleniňkä bardylaý. Bor men-ä ýöredim-ä.
Ýaramyny öwmeli dost. Hakykaty aýtsaňam ine-dä.